Grazzi Edwin talli aċċettajt din l-intervista. Grazzi lilek. M'intix wiċċ ġdid, allura mhux ħanqgħod nistaqsik min inti, però bħalma kulħadd forsi għandu kurżità, għal xiex ħriġt waħdek mhux mal-PN? Eħe, din hija mistoqsija li diġà rrispondejt, però ma niddejjaqx nerġa' nirrispondi. L-elezzjoni u r-riżultat tagħha Kien għeluq ta' kapitlu. Però jiena xorta kont wiegħedt li sa nibqa' leali lejn il-partit imma qabel kollox lejn it-twemmin tiegħi. U niftakar, għax ġegħltuni nara, artiklu li kien deher ta' James Debono ftit wara li l-elezzjoni u r-riżultat tagħha kien propju ikkwotani. Ikkwotani x'kont ktibt dakinhar fil-Facebook. Jien ma kontx naf x'inhu ġej, ma jiena l-idea tiegħi kienet li jien se nibqa' ngħin lill-partit imma dejjem għedt il-fidi tiegħi tiġi l-ewwel, il-prinċipju jiġi l-ewwel. Għax jiena l-partit għalija huma l-valuri tiegħu. Partit tneħħilu l-valuri tiegħu Jibqa' fih l-arma, jibqgħu fih in-nies, jibqa' fih l-indirizz tad-dar ċentrali tiegħu, imma jiena dejjem kelli għal qalbi li politika tfisser il-valuri. Storja żgħira. Darba smajt din l-istorja u veru sabiħa. Kien hemm wieħed qallu jekk titlef saħħtek, sorry, titlef il-flus, kważi ma tkun tlift xejn, għax il-flus imorru u jiġu. Jekk titlef saħħtek tkun tlift xi ħaġa, imma jekk titlef il-kelma tkun tlift kollox. U jien dejjem rajt li l-prinċipju ma nitilfux, il-kelma ma nitlifhiex. U illum, 26 sena, 27 sena esperjenza ta' politika fil-ħajja, insarrafha f'kelma waħda, konsistenza. Kulħadd jgħidli int konsistenti. U meta ngħidilhom jiena ħiereġ indipendenti għax jiena rrid niddefendi l-valur tal-ħajja, tal-familja, tal-libertà, in-nies jgħiduli, m'inti mhux dejjem hekk tkellemt, int mhux dejjem hekk tkellemt. U jiena meta rajt il-Partit Nazzjonista bħall-Partit Laburista ta'. Illum jiddeċiedu, għandhom kull dritt li jiddeċiedu hekk, għandhom kull dritt li jiddeċiedu hekk, li ma jibqgħux stazzjonati, ma jibqgħux ankrati mal-valuri kif nafhom jien, kif nixtieqhom jien, imma jippruvaw jimirħu u jkunu anke iktar liberali. Infatti, kien ikkwotat Bernard Grech li qal aħna partit xellughi wara li kien qalha fl-aħħar Kunsill Ġenerali Mario de Marco. Aħna partit mill-ċentru għax-xellug. Jiena ma ddoqlix. Ix-xellug huwa poliitka naturali tal-Partit Laburista. Illum il-ġurnata lanqas għadu ix-xellug li kien fi żmien Mintoff għalhekk għandna l-ħniżrijiet li għandna f'dal-pajjiż. Il-għaliex anke li kieku l-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela, huwa partit li bħal fi żmien mintu fien hekk nixtiequ dak il-messaġġ tiegħi jerġa' lura għal dawk il-valuri li kellu. Tista' ma taqbilx ma' min taf laqqas tista' ma taqbilx Mehdi Fenech Adami ma kien ħadd ma hu perfett fid-dinja imma kienu jingħarfu minn xulxin. Kien hemm alternanza politika, llum m'hemmx alternanza politika, jekk jien Konservattiv m'hemm ħadd min qed jirrappreżentani fil-Parlament Malti x'qed ngħum? It-tnejn li huma ġew Liberali. It-tnejn li huma jgħidu li huma xellugin. U għaldaqstant il-Partit Laburista kif kont qed ngħid, li kieku għadu Partit Laburista jimpurtah miż-żgħir, mill-ħaddiem, Malta l-ewwel qabel kollox min-newtralità. Kieku Malta għandna tmexxija ferm aħjar milli għandna. Għaliex għandna l-ġid li suppost għandna li ngħidu li għandna safrattant il-faqar qiegħed jiżdied, in-nies li jmorru jieklu Mingħand il-Franġiskani il-belt qed jiżdied. Tisma' l-Hillier il-Father Hillier Taliaferro jgħidlek, u kwotajtuh intom fil-gazzetti tagħkom ukoll, li qatt ma rajt faqar daqs kemm rajt illum lanqas fi żmien il-gwerra. Qed nikkwota jien fatti dawn statistiċi. Nies jittalbu. Anzjani jgħidu li fi żmien Mintoff kien inqata' n-nies li jittalbu u llum rġajna żidna. Intqal trattat daqstant ieħor ta' il-Partit Nazzjonalista. M'għadux il-Partit Nazzjonista li jiddefendi daqshekk b'saħħtu il-familja, m'għadux Partit Nazzjonista li jiddefendi daqshekk b'saħħitha d-dritt tal-ħajja. Ma jistaqsix il-mistoqsijiet. Iż-żewġ partiti, nerġa' nirrepeti forsi, ma' żewġ partiti Spiċċaw partiti li l-ewwel ikun hemm mixju. L-ewwel jagħmlu ftit ħin silenzju, ġimgħa, ġimgħatejn, jaraw in-nies fejn sejra u fejn tmur il-folla imbagħad imorru huma. Case in point, nerġa' nirrepeti l-eżempju għax huwa ċar, il-Partit Laburista mmexxi minn Robert Abela jgħid lil sħabu deputati biex fil-każ ta' Jean Paul Sofia ma jivvutaw kontra l-inkjesta pubblika għax jaraw il-folla u quddiem Kastilja idawru t-triq, U-turn, tajjeb ma ġara xejn, ma missek kienet hekk mill-bidu, mhux għax taqra n-nies fuq il-bieb ta' Kastilja, il-Partit Nazzjonalista, il-Gvern joħroġ il-proposta tal-liġi tal-abort kif kienet, silenzju, silenzju għax niftakarni tista' tara l-Facebook tiegħi, tkellmu kontra, taqblux, taqblux, silenzju. iqumu l-esperti tal-Knisja u oħrajn u jagħtu l-proposti tagħhom u l-Partit Nazzjonalista jagħmel dawk il-proposti tiegħu. Jiġifieri din hija politika fejn illum mhux il-politiku jmexxi, il-politiku jitmexxa. Illum sirna iżjed insibuha faċli nagħmlu l-għażliet, Marianna, iżjed sibniha faċli nagħmlu l-għażliet fil-politika milli nieħdu d-deċiżjonijiet. U dik mhux il-politika li togħġobni, issa għandhom kull dritt ta', jiġifieri, jiena ma niġġieled ma' ħadd, għandhom kull dritt jagħżlu dik it-triq. Jiddispjaċini għan-nies li rrabjajt. Mela għaliex, u xiex ma ħriġt mal-Partit Nazzjonalista? Għall-prinċipju, sabiħ, ah ħbieb, għall-prinċipju. Imma l-prinċipju ġenn ma jiswa xejn. Iġġudikawni kemm tridu, imma jekk tkun temmen f'xi ħaġa inti titbaxxi rasek illum. Jiena nisrani fil-politika, hekk kont ngħid u hekk għadni. Hemm ċensurat. Iċċensurat minnkom, iċċensurat mit-Times, iċċensurat. Nagħmel press conference ma jiġi ħadd. Qas tal-one biex joħduli caption ħalli jgħajru 'l xi ħadd minn fuqha. Għaliex? Għaliex? Kandidati oħra għall-Parlament Ewropej għax huma liberali huma segwiti. Imma jiena m'iniex liberali, m'iniex liberali. Qatt ma ngħid li jiena liberali, issa għadni fil-politika. Irrid niddefendi d-dritt tal-ħajja. Dritt tal-ħajja fi xi ftit waqqafni. Imma id-dritt tal-ħajja hu iktar mill-abborta. Għax jien naħseb, jiena bdejt Dil-kampanja x'sa ftit tal-ġimgħat ilu ma kontx nemmen li se nidħol għaliha, ma wara li Joseph Muscat beda jsemmi l-abort u d-dritt tal-mara fuq ġisimha u Cyril St Geran, ħadd ma jirrispondi. Kulħadd sab il-ħin ta' biex jiddefendi lil Metsola mill-attakki li għamel Joseph Muscat imma tarbija fil-ġuf ħadd ma sab il-ħin, għad le, jien mhux se nħalli Min ikasbar, min ikisser, min jirrovina dak li nemmen fih, għax qegħdin nirrovinaw il-pajjiż, l-abort, mhux l-abort tat-tarbija fil-ġuf. Id-dritt għall-ħajja, anke dritt għall-ħajja tagħna bħala nazzjon, Marianna, dritt għall-ħajja tagħna bħala poplu. Tirrikonoxxi li hemm ċirkostanzi fejn l-abort jista' jkun proċedura medika, li hemm
Marianna, ifhimni, kienet mistoqsija diġà f'xi intervisti oħrajn. Qatt ma tlifna omm, qatt f'Malta ma ntilfet omm, ma mietet omm. Il-mediċina kienet diġà qed tieħu ħsiebha. Illum dħalna f'inkwiet ikbar il għaliex ktibna dak li kien fil-prattika diġà qed jiġi pprattikat mit-tobba tagħna. Illum dħalna bi problemi ikbar. Illum b'dak li ktibna l-liġi għall-abort, jiena nsostni ftaħnija l-konsentura. Il-bieb bexxaqnieh! Kemm kien hawn min ma riedx ibexxaq il-bieb? Illum il-bieb għall-abort inbexxaq għax illum hemm liġi, kulma joqosha jiġi gvern, dan, ieħor, darb'oħra ma ġara xejn, għada, pitgħada, f'numru ta' snin, jagħmel emenda, imma hemm qiegħda l-liġi, tiġi emendata biex il-bieb imbexxaq, niftħulu. U inti tgħid, qed ngħidlek, b'dak mill-esperjenza kollha tal-ħajja, tal-mediċina f'pajjiżna, qatt ma ntilfithom. Il għaliex kellha xi problemi, il-mediċina kienet diġà qed tieħu ħsieb. Stajna ħallejna. F'ċirkostanzi ta' stupru, ifhimni, l-istess ħaġa, qatt ma kellna xi problemi ta' barra minn hawn. Illum kulħadd isemmi l-istupru. Hemm ċertu ċirkustanzi bijoloġiċi fejn l-istupru ma jirriflettix fit-tqala. Lanqas jekk it-tqala taffettwa l-omm mentalment. Imma dawk diġà il-mediċina kienet tieħu ħsieb. Aħna daħħalna l-liġi tal-abort li għandna fil-preżent Li nikkwota lil Lawrence Gonzi, imma ma nikkwotax lil Edwin Vassallo, għax Edwin Vassallo jekk jgħid ma ġara xejn, dak hu. Imma ħa nikkwota lil Lawrence Gonzi għax jien kont ngħid din il-liġi tant fija tal-abort tant fija shades of grey, tant fija inċertezzi li ħa taf toħloq laguna, toħloq ċirkustanzi fejn jista' jiġi pprattikat l-abort taħt iċ-ċirkustanza ta' mara fil-periklu, t-tabib jagħmlu, bir-raġuni kollha li jista' jagħmlu. Hemmhekk ma jibqax iktar il-ħtieġa ta' tliet tobba imma għandna miktub fil-liġi li tabib wieħed jista' jagħmlu illum bil-miktub u ma jirraporta lil ħadd, m'hemmx fejn. Lawrence Gonzi, f'intervista li kellu ma' Andrew Azzopardi fuq Newsbook, niftakar issa li bla medd għax jien li nikkwota, kien qal din hija liġi taċ-chewing gum. Nispjera issa l-abort ma jidħolx Illa għaliex jiġi mitlub mill-Qorti biex jidħol u kont qed ngħid l-ewwel qabel ma ġejt għal dan l-argument li Robert Abela kien missu jistħi li jdaħħal din il-ħtieġa tal-emendi jew il-liġi tal-abort kif kien ried jagħmel billi juża gidba ta' prudente għax imbagħad dak li dan Prim Ministru ta' Prim Ministru kif jista' jarsaq quddiem il-poplu u ma jgħidx il-verità, għax il-każ ta' Prudenti fiex inkien hemm il-Qorti, ħarġet li kienet qiegħda tigdeb. It-tobba qalu ma kinitx fil-periklu tal-mewt. Insomma, whatever. Illum għandna dak li għandna, għaddejna minn dak kollu li għaddejna, il-liġi qiegħda hemm, jiena nsostni li l-Bib Baxxar nieħ, nargumenta kif qal, ħalli nuża issa l-argumentazzjoni ta' Dr. Lawrence Gonzi, li din hija liġi taċ-chewing gum, u liġi taċ-chewing gum hija Imperfetta ħafna ta' chewing gum għax ma fihiex sodizza u fluwid. Allura, il-Maltin, votanti li diġà għamlu l-abort, li diġà ordnaw pillola u ħa jagħmlu l-abort, narrestawhom? Le, jien għedt hekk. Le, staqsi. Jien ma għmiltx hekk.
Jiġifieri la għedt hekk u lanqas se ngħid hekk. Jien mhux se niġġudika mbagħad. Imma jien mhux se niġġudika lil dawk li għamlu hekk. Il-liġi ma tiġġudikahomx, jien mhux se niġġudikahom għax imbagħad jiena ma rridx inkun Playing God, qegħdin niftehmu ejja nidħlu f'kelma li qatt m'aħna nużaw, il-politiċi qatt ma użajna, kont nuża jien meta kont il-Parlament, il-kelma responsabilità. Mal-kelma, għax il-kelma libertà jien għandi tifel ta' tletax-il sena li baqa' bil-libertà jfisser kulħadd jagħmel li jrid, għedtlu le ta! Għedtlu mal-kelma libertà tfisser responsabilità. Libertà mhux libertinaġġ, libertà mhux tagħmel li trid. Il-politiċi tal-lum. Għax illum kulħadd jipprova jirbaħ il-voti akkost ta' kollox, jagħtu dik l-immaġinazzjoni, inti liberu agħmel li trid, illiberalizzajna s-sesswalità. Illiberalizzajna, issa jiġi s-sajf u kulħadd jista' jagħmel li jrid, naħseb m'hawnx pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea, liberu daqsna. Tista' timxi fit-toroq tal-Belt Valletta bil-malja, mara tista' timxi, ħadd mhu ħa jgħidilha xejn, ma timxix hekk f'belt fi Spanja, ma timxix hekk f'belt li ta' imma Malta nagħlqu għajnejna kollox. Jien ma jimpurtax. Hekk irridu, imma mbagħad il-konsegwenzi, ħadd mhu jitkellem fuqhom, il-mard trażmess sesswalment, Tkellemna fuq u intom iġġibu xi artiklu meta toħroġ l-istatistika ta' kemm żdied. Ma taħseb li jkun hemm xi debate il-Parlament? Taħseb li min irid jerfa' r-responsabbiltà jitkellem fuq dak naħbuh? Suwiċidji? Dak naħbuhom. Problemi ta' veru? Dak ma nitkellmux fuqhom. Iż-żgħażagħ tagħna l-iktar imdejqin fl-Unjoni Ewropea? Tkellmu fuqhom fil-Parlament? Il-bullying? Tkellmu fuq jien dawn insemmihom il-ħin kollu ta' għax dawn għalija, għalija, għalija jidhru nfassalhom. Dawn għalija huma daqstant tal-biża' jew iktar mill-fatt tal-korruzzjoni tal-erba' mitt miljun tal-isptarijiet. Aħna għalina l-korruzzjoni tal-ewwel il-korruzzjoni tal-ħajja. Għajr tiġi bil-mistoqsijiet inti u jekk hekk u jekk hekk ħalli Edwin Edwin Vassallo mpinġuh il-fundamentalista, il-konservattiv, id-dinusawru, kif qed insemmi l-Malzan, dak li żamm il-parti. Imma ngħid, ngħid x'inhuma l-progressivi. Il-progressivi allura toqtol tarbija fil-ġuf. Il-progressivi ma nagħmlu xejn lil dak li rrejpja. Inti mara. Alla jiena mhux, jiena għandi valur tiegħek, jien nibża' għalik. Imma min irid isolvi l-problema billi jekk ikun hemm rape, Storbju, Inneħħu t-tarbija minn ġuf il-mara jekk jasal sehem ir-riżultat ta' dak ir-rejp. Allura dak l-irrejpja x'sa nagħmlu bih? Ejja ngħidu x'sa nagħmlu b'dak l-irrejpja. Biex mhux jiġi turist u mingħalih ġej biex jagħmel li jrid f'Malta u joqgħod itaqqa' lit-tfajliet, all right u jitlaq skoċċ free, għax issa hekk hu. Qed nitkellem go jiena m'iniex qiegħda l-elezzjoni. Grazzi ta' ta' din l-opportunità ta' dawn mistoqsijiet u ta' din l-imma jien m'iniex qiegħed għall-elezzjoni biex dak li nikkritika fil-partiti l-oħrajn fil-mainstream politics fl-establishment u li nagħmlu jien li niġi hawn u nipprova ma nikkummenta fuq xejn ma ngħid fuq xejn kollox sewwa nipprova li nogħġob ma' kulħadd il-voti akkosta kollox le Jien aħjar narġa' ntennija u kont ktibtha qabel fil-brochure li bgħatt fid-djar qabel l-elezzjoni li għaddiet. Nippreferi ma nitlax, ma ġara xejn, ma jkun ġara xejn, jiena sa niġi għal dak l-argument Franza. Nippreferi ma nitlax, ma nġibx voti imma ddefendejt dak li nemmen fih. Nippreferi ma nitlax għax jien nemmen f'xi ħaġa, milli nitla' għax jien ma nemmen f'xejn. Għax imbagħad jekk jiena ma nemmen f'xejn, fiex inhu mmur fl-Unjoni Ewropea? What am, what am I going to stand for? Illum taqbad politiku Laburist u Nazzjonalist, int mur agħmilhom il-mistoqsijiet. What do you stand for? B'tgħidlu lil dan il-Laburist. Ha, ha, qegħdin hawn. M'hawnx Nazzjonalisti hawn? U dak tgħidlu what do you stand for? All right, ara x'jgħidlek. Ha jekk humiex l-istess, neħħilhom. Fl-Unjoni Ewropea għandna l-istess ħaġa, ta? Bejn is-soċjalisti, rappreżentati fejn hu? Minn dan. U bejn l-EPP rappreżentata minn din. Meta tneħħi l-ismijiet jitkellmu l-istess ta' establishment politiku wieħed fl-Unjoni Ewropea dawn u establishment politiku f'Malta dawn l-istess ta' hawnbhekk jiġu u jitqattlu ma' xulxin f'ixin imorru hemm dawn sħab ta' fejn huma jivvotaw flimkien. Kien hemm xi xi ħadd qalli, imma Metsolam kienet l-università, ftaħar aħna taf kemm nivvotaw flimkien, taf kemm ninġiemu, kulħadd irid jagħmilha l-politika softi. U aħna naqblu, għalhekk kif nija l-alternanza? Intom il-ġurnalisti, intom ta' xiex intom ġurnalisti Marianna, ta' xiex? Illum dawn kulħadd irid l-ipokrezija jbigħuha b'xejn. Jgħidu ħaġa f'Malta u jagħmlu oħra barra! Ħa nsaqsik di allura, jekk elett, ma' min se tallenja ruħek? Ladarba mbagħad titla' hemm fuq għax l-EPP qed tgħid li. Grazzi, grazzi, grazzi.
Jew, ejja, l-ewwel ħaġa għadu ftit 'il bogħod. Imma t-tieni ħaġa l-homework nagħmlu jien u qed insegwi. Qed insegwi l-ECR, European Conservative and Reformist, u qed insegwi wkoll il-ħidma tal-European Christian Political Movement. It-tnejn li huma jogħġbuni, però jekk inkun hemm, il-prinċipji tiegħi ma nilgħabx bihom lanqas hemm bħal ma nilgħabx bihom hawn, għax jiena m'iniex qed infittex karriera politika. Jien ma kontx dieħel, jiena mhix mhix li qed infittex karriera politika għax għadni żagħżugħ u allura rrid nikber għax għax hawn ma jasalnix irrid x'imkien aħjar jew irrid paga aħjar. Jien niddefendi l-prinċipju Min ma jaqbilx miegħi, thank you talli ma tivvotawlix imma l-aqwa li tkunu tafu fejn qed jien, miegħi. Jien konsistenti. Jekk qed hawn biex niddefendi l-prinċipji, qed hawn biex niddefendi l-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Jekk qed hawn biex niddefendi l-valur tal-ħajja ta' dan in-nazzjon li qegħdin noqtluh. Għiduli x'poplu għad baqgħalna aħna? What do we stand for bħala poplu? Demografikament nonqsu, il-lingwa dalwaqt nitilfuha, Minn hawn ftit snin oħra jekk nibqgħu demografikament, jiġifieri r-rata ta' twelid kif hi, anqas se jkun hawn Maltin, imma iżjed irid ikun hawn, għal kull wieħed Malti jrid ikun hawn tlieta barranin biex nibqgħu niffunzjonaw. U dan għal dawn kulħadd kollox sejjer jiena biex jiena jiena rrid infisser fuq il-polza tal-vot taraw x'qed inwassallhom. Fuq il-polza tal-vot araw il-valur. tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà. Fuqhom irridu nibnu pajjiż, fuqhom irridu nibnu soċjetà. U jien min irid jivvotali hi għaliex jiena irrid nara bidu ta' politika ġdida. Alternanza, almenu noħolqu alternanza, għandna wisq xellug, għandna wisq liberaliżmu. Aħna nerġgħu mmorru fl-Unjoni Ewropea nkomplu nsaħħu x-xejn, ix-xejn il-politika, we are living in a fluid society, so we have a fluid politician, so and a fluid politics. Fluid, kollox fluid, chainsaw bħal dan l-ilma. Jekk inxerrdu, ma tista' nxerridha sew, jekk inxerridha fluid tiġri. M'hemmx sostanza, m'hemmx ma xiex tiggranfa nerġa' ngħid, fi żmien Mintoff tista' ma taqbilx miegħu ma kont taf fejn qiegħed miegħu, kont taf min hu. Eddie Fenechedami ma kienx perfett, ħadd ma kien ma kont taf kien hemm alternanza, kien hemm differenza. Illum intom ġurnalisti, nerġa' ndur lejk, U sħabek il-ġurnalisti intom spiċċajtu parti mill-establishment politiku. Imħallsin mill-establishment politiku biex tkunu l-mouthpiece. Il-ħarq tal-establishment politiku. Min qed jiddefendi l-poplu? Ħa nerġa' nuri din. Għax din għalija imprezzabbli. Metsola qalitha din. Metsola qalitha din. Din il-mara. President tal-Ewropa. Forsi tilħaq minflok Van der Leyen ukoll. Ar-ragħaj ta' ċwid ikun irid jieħu l-post tiegħek li qatt ħadd ma jixba', ikun irid jitdejjaq. Imma x'qalet? The citizens are no longer on our side. The citizens are no longer on our side. Ivvotaw għall-establishment politiku, ivvotaw. Ħalli ikollna iktar nies mhux fuq in-naħa tal-Ewropa. L-Ewropa llum what does it stand for? Xejn. Hi għaliex il-prinċipji li bdiet bihom, Fil-bidu, meta kellna l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea kien għadhom f'imnifsejhom ir-riħ tal-gwerra u f'għajnejhom kien għad hemm il-viżjoni tal-vittmi u riedu Unjoni Ewropea ta' pajjiżi magħqudin biex jaħdmu għall-paċi. Illum anke l-paċi hija mhedda. Mhux Putin qed jheddidha tal-paċi. Il-kilba, il-flus. Illum il-kitba l-flus thedded il-paċi għax kieku rridu l-paċi fid-dinja kieku waqfet diġa l-gwerra tal-Gaza, waqfet il-gwerra tal-Ukrajna jekk niefqu nissussidjaw il-gwerra. U kieku poġġew bilqiegħda u sabu l-ftehim. Jekk ma jkollhomx flus ikollhom ipoġġu bilqiegħda u jsabu l-sa frattant in-nies qegħdin imutu, n-nies qegħdin imutu u aħna Maltin idejna mċappsin bid-demm. Alright għax aħna parti minn dak kollu inħallsu l-flus u l-ġenoċidju li hemm f'Iżrael aħna għandna parti minnu dak biex ma noqgħdux ninħdew wara subgħajna. Il-ġenoċidju meta bdew jattakkaw l-Unjoni Ewropea permezz ta' von der Leyen u Metsola marret għand il-gvern Iżraeljan u tajnih il-green card, mela le għandek ċans tiddefendi lilek innifsek għednielhom. Għax li tiddefendi lilek innifsek huwa dritt sagrosant, u ta' żgur li huwa dritt sagrosant. Ara kemm iddefendew lilhom infushom. Iddefendew lilhom infushom għax naddfuha l-Gaza, għamlu ġenoċidju. Dak hu. Tibda biex tiddefendi lilek innifsek. We have the right to defend ourselves. Iva, iva, mela. Imbagħad innaddaflek il-familja kollha. Ħa nerġa' naqbiżlek fil-punt ta' l-Unjoni Ewropea li kif għedt inti it's fluid. Inti kont attur prinċipali fl-isbuħija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2003 u ħdimt ħafna biex tara l-Malta fl-Unjoni Ewropea. Issa, l-Unjoni Ewropea on paper serviet bħala garanzija ta' direttivi u anke drittijiet eċċetera. li inti wkoll ġieli wkoll tikkritika. Jiddispjaċik li dħalna allura? Le, le!
Lanqas jiddispjaċini li hawn il-Partit Laburista f'pajjiżna. Ma jiddispjaċinix li hawn il-Partit Nazzjonalista f'pajjiżna. Jiddispjaċini li dawn it-tnejn tilfu ruħhom. Jiddispjaċini li dawn it-tnejn telfu ruħ. Dan il-pajjiż għax illum il-flus imexxu kollox. Illum għall-flus dawn jagħmlu kollox. Illum dan il-pajjiż tagħna tlifnielu ruħu għaldaqstant anke l-Unjoni Ewropea tilfet ruħha llum. Meta dħalt jien, niftakar il-Fen Academy jien kont għadni ġdid u responsabbli mill-Kunsilli Lokali, nitkellmu fuq Unjoni Ewropea, Marjanna, tas-sussidjarjetà, tad-deċentralizzazzjoni, fakkartuni għax ġajtu. All right, għax l-Ewropa trid li tieħu li d-deċiżjonijiet jittieħdu, ah kemm kien kliem sabiħ, x'differenza minn tal-lum? Id-deċiżjonijiet jittieħdu l-eqreb taċ-ċittadin. Id-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Ħal Qormi jittieħdu minn nies ta' mill-Qriema. Id-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Tas-Sliema jittieħdu mis-Slimiżi. Dik kienet l-idea, paċi, sussidjarjetà, solidarjetà, deċentralizzazzjoni, mhux kollox iċċentralizzat. Niftakarni, niftakarni, qed toħodni ftit lura fiż-żmien, niftakarni Segretarju Parlamentari għas-Self-Employed, l-Unjoni Ewropea tatna direttivi kontra l-burokrazija. Lbieraħ qed nitkellem ma' sid ta' negozju abbastanza kbir Qal illum l-Unjoni Ewropea saret tfisser burokrazija. Fi żmieni l-Unjoni Ewropea kont mort niffirma jien iċ-charter f'isem il-pajjiż Malti, il-Gvern Malti, iċ-charter għal European Charter for Small Businesses. Imma kien fih li aħna għan ewlieni huwa t-tnaqqis tal-burokrazija, it-tnaqqis tal-ispejjeż Kemm nixtieq nerġa' ngħixu illum dawk id-direttivi ngħixuhom illum. It-tnaqqis tal-ispejjeż għan-negozji ż-żgħar. Jiġifieri jekk negozju kbir għandu spiża ma' negozji ż-żgħar innaqqsuhomlhom. Fejn huma llum? Illum inżidu l-ispejjeż, burokrazija tiżdied, direttivi, inżidu t-taxxi. Inti żagħżugħa. Il-Green Deal, ivvutaw għalihom dawn, il-liġijiet tal-Green Deal. X'ifissru? X'ifissru? Taxxi. Biex inti jekk ikkun se tibni inti jew tixtri appartament u jekk inti għandek l-appartament tal-ġenituri tiegħek għada bidgħada titħallas taxxa biex iġġibu environmentally friendly, xi ħaġa hekk. U titħallas il-flus. Min ħa jħallashom lok dawk il-flus? Jekk jidħol vapur bil-merkanzija u aħna differenti mill-Kroazja jew mill-pajjiżi li m'għandhomx li m'għandhomx port, imma jiena meta mmur nixtri jekk ikun hemm Kroat Dak li nixtri jien iridni nġibu bil-vapur, u li jixtri hu jibqa' jgħabbeh fil-karozza qisni mill-Marsa sejjer ta' Sliema. Il-Kroat għax jibqa' sejjer ma għandux spejjeż, jien qed inħallas għall-ispejjeż. Reġgħu żdiedu t-taxxi, titħallas u m'inti ta' dak it-taxxi. U mbagħad jiġi, fejn, hawn xi ritratt ieħor, jiġi xkembri, Sewwa, u jgħidilhom, Għax intom mħallelin, intom qegħdin taqlgħu ħafna flus, iridu nagħmlu l-istabilità, l-iktar farsa li qatt kien hawn, għax is-suq isuq, is-suq min tista' tirregolah daqshekk malajr, allura ħloqna l-istability pact. U dan, dawn frajjeġ, ta, dawn frajjeġ kbar, ta. Allura l-Unjoni Ewropea, li dħalt fiha jien, Li we advocated for, li aħna ridna nidħlu fiha. Tbegħedna wisq ta'. Kienet Unjoni Ewropea tan-nies. Il-partiti politiċi tagħna kienu tan-nies. Illum min jimpurtah min-nies illum? Erbat ijiem ilu rajna, rajna gwerra ċivili. Il-Polonja, l-Ġermanja, l-Awstrija, il-bdiewa bit-tractors kullimkien. Ejwa, għidli ftit, anke Malta. Għax x'għamilnielhom aħna? X'għamilnielhom? Mulna li jħoss li iva ta, jiddispjaċini għalikom, il-Prim Ministru, iva ta, għax l-Unjoni Ewropea mhix tifhem lin-nies. Aqgħa ta' xfarsa għaddejna minnha. Marianna, tiftakar int, għax intom irrapportajtu fuqha, erbat ijiem wara l-istess protesti, hawn Malta kienu telqu lura l-bdiewa, kulħadd raġa' fl-għalqa tagħhom. Fi Brussels kien għadhom jiġġieldu taħt il-binjiet. Għaddiet l-ewwel liġi tal-Green Deal. Minkejja l-protesti kollha tal-bdiewa, l-MEPs Maltin, kollha Maltin, ta, inkluż David Casa, li l-EPP għartlu biex jivvota kontra l-liġi tal-afforestration ta' 20 per cent, parti mill-Green Deal, ivvotaw kollha favur il-din il-liġi ambjentali. Aqqas ġiethom f'moħħhom li l-bdiewa kien għadhom kemm ipprotestaw u kulħadd mar jgħannaq fihom, ara kif għandna, ara kif f'Malta ngħidu mod u kif fl-Ewropa nagħmlu l-kuntrarju. Mhux għalhekk, citizens are no longer on our side, jekk mhux se jkollna bidliet, bidliet! F'Malta diġà għadtu intom fil-Malta Today, 59 percent għax kważi 60 fil-mija in-nies qegħdin jgħidu Malta's going in the wrong direction, il-pajjiż sejjer fid-direzzjoni l-ħażina. U darb'oħra jkollna iktar. U s'issa qegħdin 30 fil-mija li ma jridux jivvotaw. Jien lejhom indur. Lejkom li għadkom indeċiżi, li intom imdejqin b'din il-politika. Min hu Nazzjonalist jien ma ttantajtux. Min hu Laburist ma ttantajtux. Mhux se jivvota lil Edwin Vassallo. Imma intom it-30 fil-mija. Ivvotaw lili jew indipendenti ieħor imma biddlu d-dinja biddlu għadtu ċans li nbiddlu dan il-pajjiż. Jiena jimpurtani mill-prinċipju mhux qed hemm għall-flus ma jiena il-prinċipju l-ewwel u qabel kollox. Min ma jaqbilx miegħi nirrispettah imma llum ħaġa oħra. Ara l-Unjoni Ewropea fejn ħaditna bil-gender ideology. li intom tant tippritkaw u ġibuha fuq għax Kont ħan staqsik fuq.
Għax dan naf li kont ħassaqsini, sorry għafilli. Imma ħaħallik tistaqsini. Eh, waħda mill-prijoritajiet tiegħek hija l-familja. Però l-familja ma lix tradizzjonali biss, hemm dażmin għandna żwieġ bejn persuni tal-istess sessi li jibnu familja bl-addozzjoni eċċetera. Allura x'se nagħmlu? L-ġala darba inti, inti kontra din, le? Kont ivvutajt anke kontra fil-Parlament. Ġala darba inti tkun elett u ħa tiġġieled kontra vot li jippermetti iktar drittijiet? Ara, l-ewwel ħaġa.
X'se nagħmlu bihom dawn il-familji? Kull ma jgħid Edwin Vassallo jgħidu f'ambitu ta' pajjiż demokratiku. Skużani, ta' Ewropa demokratika. Jiena ngħid li għandi ngħid, kien hemm liġi u jien ma vvotajtx. Kien hemm irid jikkastigani, għandna libertà aħna f'dal-pajjiż. Partit ieħor, il-Labour f'waqtha qas ta il-free vote, il-Partit Nazzjonalista ma tax il-free vote, imma aħna għandna l-libertà. Mhux hekk, ta' Barsi. Fehmna? Iva, jiena nemmen li l-familja hija raġel u mara. Taqbilx miegħi? Prijoritajiet, ma ġara xejn. Imma għaliex ma naqbilx, għaliex naqbel li l-familja hija raġel u mara? Il għaliex il-familja bħala kunċett maż-żmien evolviet kif nafuha llum raġel u mara. Għax fil-familja male u female jitwieldu t-tfal. Il-familja ġiet imsaħħa maż-żminijiet għall-kunċett ta' dak li hu, kuntratt li suppost ma jinħall qatt. Mhux għall-ġid tal-adulti, għall-ġid tat-tfal. Imma llum, fir-realtà tad-dinja li qegħdin ngħixu llum, it-tfal li huma l-iktar vulnerabbli, li huma l-iktar dgħajfa, bħat-tarbija fil-ġuf, dawk ma għadhomx iktar importanti issa fl-equation. Nafu li aħna ħierġin minn realtà ta' fejn it-tfal kellhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Imma dawn id-drittijiet fundamentali tagħhom illum tat-tfal, id-dinja m'għadhiex titkellem fuqhom, dawn m'għadhomx jitkellmu fuq id-drittijiet fundamentali tat-tfal. Għax la tkisser il-familja, tkisser id-dritt fundamental, id-drittijiet fundamentali tat-tfal. Ma temminx Mela, imma. ippermettili, mela, mela, ħa, ġej għal kollox. Eh, jekk ma nirrispondikx erġa' staqsini. Imma d-dritt fundamentali, wieħed mid-drittijiet prinċipali tal, tat-tfal, huwa li t-tfal jagħrfu lill-ġenituri tagħhom. Dritt fundamentali tat-tfal li jagħrfu lill-ġenituri tagħhom, jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Kienet dinja forsi differenti minn tal-lum. Illum għall-ibbusija tar-ras, għax dik il-kelma sabiħa togħġobni jien, tiffitja eżatt għal x'qegħdin nippruvaw nagħmlu fid-dinja tagħna llum l-adulti, għall-abbusija tar-ras, L-adulti, ma nikkun, illum l-ulied ma sarux. Jiena jekk għandi tlett itfal u rrid nisseparhom ma ġara xejn. Imma jien nagħmel dawn ir-riflessjonijiet. Dik li għedt l-ewwel, responsabilità. Min qiegħed jitkellem fuq il-kelma responsabilità? Agħmel id-deċiżjonijiet li trid, ħu d-deċiżjonijiet li trid. Imma kun responsabbli. Konsegwenzi, min qed jitkellem fuqhom il-konsegwenzi llum? Il-libertà sesswali. Imbagħad x'konsegwenzi qegħdin inġarrbu tagħha llum? Il-mard trażmess sesswalment. Min hu responsabbli tagħhom illum? Darba kont qed il-Parlament u jiena kont Chairman tas-Social Affairs Committee. qegħdin niddiskutu issues relatati mal-mard sesswali. U ġa diskors anke fuq id-droga. Illum, Clint Camilleri. Clint Camilleri, insellemlu minn hawn li qatt ma ltqajt miegħu, imma nara l-post tiegħu fuq il-Facebook kif id-droga qiegħda tkisser il-familja. Mhux qegħdin nfassalha? Clint Camilleri. Jgħid hu stess li kien vittma tad-dipendenza fuq id-droga, llum għall-grazzja t'Alla ħareġ u dak hu l-expert ta' droga, mhux il-politiċi li jridu jbiegħu d-droga jif iridu li s-suq tad-droga jikber biex jirbħu l-voti, huma mhux qegħdin jirbħuhom xorta waħda rħilhom. Imma dak il-vittma jgħidlek illum id-droga min jimpurtah li d-droga qiegħda tkisser il-familja, ċoè, ċoè, ħa nerġa' lura għas-suġġett tiegħek. Min qed jimpurtah li meta nkissru l-familja, it-tfal qegħdin imorru minn taħt? U x'inhuma jew x'aħna jimpurtana mit-tfal illum? Mhux ta' b'xejn ħarġet l-istatistika rigward il-bullying li għandna fl-iskejjel. Il-bullying li għandna fl-iskejjel l-ewwel jibda fil-familja. Dak it-tifel ta' għaxra, ta' ħmistax, ta' tlettax li qed jagħmel il-bullying u minn povra teacher li qed tgħallmu, imbagħad se jerġa' jispiċċa fid-dar u għada bid-għada jkun missier jew ħadd tkun omm. U ċoe, il-familja allura jien għaliex naqbel li għandha tkun raġel u mara? Kulħadd għandu dritt iħobb il-min irid, eh? Issa, tgħidx nibdew naħsbu kif raġel ikollu żewġ nisa, għax f'pajjiżi oħra, stati anke Amerikani, bdew iżewġu raġel ma' tliet nisa, raġel ma' tnejn jew mara ma' żewġ irġiel, ejja nagħmlu hekk ukoll, għandhom dritt iħobbu 'l xulxin imma l-kelma żwieġ, għaliex għandna ndaħħluha? Illum, nitkellem ma' omm il-ħanut, nitkellem ma' omm il-puxċer qed tilawguri. Qaltli ħa ngħidlek Edwin għax nisimgħek titkellem. Qaltli mar ir-raġel biex jirreġistra il-baby, baby girl. Qalulu tista' tirreġistra boy, girl jew unknown. Qal lilhom unknown x'jiġifieri jekk hi baby girl? It-tfal tagħna, diġà qegħdin ngħidulhom ta' għaxar snin, ta' u inqas, Eh, inti mhux il-Billy Boy, ta' tista' tkun gay. Għid li tikkex aħna qegħdin nifhmu x'inhuma l-konsegwenzi, jiġifieri din hija l-gender, il-gender ideology li qegħdin nippruvaw indaħħlu 'l kulħadd straight jacket fija. Straight jacket fija din. Mela inti jekk ma taqbilx mal-liġi, ħa nagħlaqlek, jekk inti ma taqbilx qegħdin nfassallhom mal-liġi, eh, ta' żwieġ għal koppji tal-istess sess, you're doomed. Irrispettawni li jien ma naqbilx. Għaliex tużaw il-woke culture u l-cancel culture? Mela nikkanċellawh. Ara jien nirrispetta min ma jaqbilx miegħi. Jien għandi din, din l-idea, għandi dik il-fehma, imma għax irid il-ġid tat-tfal, ta. Għax irrid il-ġid tat-tfal. Għax it-tfal tal-lum ħa jkunu ż-żgħażagħ t'għada. Ħa jkunu l-adulti t'għada. Imbagħad, diġà bdejna nisimgħu. Mister A u Mister B adottaw u nfirdu wkoll. Għax l-imħabba mhix għal dejjem, issa la jistgħu jisseparaw raġel u mara, jistgħu jisseparaw raġel u raġel u mara u mara. Imma bit-tfal, kemm sa ndumu nilagħbu f'dal-pajjiż? Kemm sa ndumu nkissru fit-tfal tagħna? Jista' jkun hawn leħen jitkellem f'isem it-tfal? Jista' jkun hawn leħen qegħdin nfassalhom ikun leħen il-minoranza? Jew bilfors irid ikun kulħadd l-istess? Kulħadd irid ikun bilfors jaqbel ma' dan? Le ħija le, hawn ideat differenti u jien meta għamilt hekk, dakinhar jien kont nirrappreżenta l-maġġoranza tal-poplu Malti. Fit-Times il-ġurnata ta' qabel kien hemm statistika ta' kemm nies kienu favur u ta' kemm nies kienu kontra. Il-maġġoranza kienu miegħi. L-għada fit-Times dik l-istatistika ma baqgħetx tidher. Ejjew nippermettu, intom ġurnalisti, ippermettu l-liberaliżmu ta' veru, li hawn ideat ta' veru u li mhux kulħadd irridu ndaħħluh bilfors fil-gender ideology one jacket, one size fits all. Kulħadd fl-istrejt ġekit, one size fits inkella inti m'għandekx dritt tgħix, bħalma tagħmlu miegħi hu. Allura iċċensurat minn kulħadd, grazzi ta' din l-opportunità, huwa bli tkun l-aħħar darba li nkun qed nitkellem f'ħajti jekk ma nagħmel xejn. Jiġifieri jiena biex nagħmel diskussjoni bħal din kelli nkun kandidat. Inkella qatt ma kontu sa tismgħuni, almenu baqa' xi ħaġa. Ħa nipprova nispiċċa b'daqsxejn nota aktar. Le, kompli, ejja nagħmlu xi oħra għandek milli tispiċċa. Min hu l-ispirazzjoni politiku tiegħek?
Rocco Bottiglione. U għaliex?
Għaliex għax kien ta' sinsla. Ma rridx il-flus, meta mal-Unjoni Ewropea qalulu inti trid taqbilek qalilhom jien ma naqbilx. U telaq, bħalma għamilt jien. Ivvotajt kontra għal darba, darbtejn, tliet darbiet, kull meta jien ma qbiltx. U ma qgħadtx nibża' mill-konsegwenzi, anke jekk ħa tgħajruni kif għajjartuni. Anke jekk nispiċċa ma naqbilx mal-ħbieb tiegħi, jiena fil-politika għax għamilt il-għażliet tiegħi, jien tlift ħbieb. Jien għandi nies mill-Mosta, huma jberbqu u jqisni, qtiltilhom lil ommu. Sewwa l-istess partit jiċċensurani, aħna għaddejjin minn ċensura. Dal-pajjiż intom toqgħodu tgħidu għar-Russja u toqgħodu tgħidu għal Putin. Mhux qed infaħħru? Imma biex nagħtikom paragun, din hija l-iskeda tal-Broadcasting Authority. F'dal-pajjiż il-PN u l-PN, jiġifieri, fejn hu, Robert Abela u Bernard Grech għandhom nies innominati f'din il-Broadcasting Authority. Għax messewlu Bernard Grech lil Metsola, il-Partit Nazzjonalista għamel Ooh! Għax messejtuh lil Metsola. Għax intom il-min tridu tiddivinizzawh, u l-min tridu tiddomanizzawh, il-min tridu tagħmluh divin u tellgħuh daqs Alla fil-għoli, u l-min tridu tagħmluh xitan. Mela, mbagħad din illum fl-2024 mhux ta' b'xejn nixtieq niġġieled għal liberta' vera f'dal-pajjiż, L-istess Broadcasting Authority din bil-Kostituzzjoni ta'. Suppost. Qabdet it-tliet kategoriji, qabdet il-kategoriji kollha ta' min ħa jkun kandidat u qasmithom bħal Premier, bħal futbol, fil-First Division, fis-Second u fit-Third, jien qed nilgħab mat-Third. u min hu bħal indipendenti, mela first division għandek anka dibattitu ta' min mhux se jkun kandidat, ti sabiha hawn. Robert Abela u Bernard Grech mhumiex se jkunu kandidati, Endiat se jkollhom dibattitu għall-Parlament Ewropew. Mhux tad-dahk, qed narak titbissem għax veru tad-dahk, jien ngħidilha tal-biki. Imbagħad Erba' dibattiti, PNPL ma' partit miż-żgħar, PNPL ma' partit ieħor miż-żgħar, PNPL ma' partit ieħor miż-żgħar, PNPL, intom għam il-PNPL spiss lin-nies. Brainwashing, PNPL biss tista' tgħid inti mhux minn hemmk int, inti mhux magħhom kont. U jien evolvejt. Illum għandi kapaċi ngħid il-ħażin fejn hu ħażin. U llum qed inġarrab, bħalma Clint Camilleri kien jgħid hu, għax kieku m'iniex qed insemmih, vittma tad-dipendenza, illum jien kont vittma mela ta' għajnejja magħluqa. Imma llum qed inġarrab u qed ngħid ajma, qed ngħid aħ. Imma skużi ta' jekk vera aħna rridu niċċelebraw l-Indipendenza u aħna rridu niċċelebraw il-ħelsien, agħti l-libertà lill-poplu u agħmel dibattitu qabel dawn l-elezzjonijiet ibdieh on equal footing, ibdieh b'mod iktar ġust, mhux tissepara lill-kontestanti fil-First Division, fis-Second u fit-Third, biex tal-First jibqgħu First, tas-Second ma jitelgħu qatt First u tat-Third lanqas jitelgħu Second u First. Din tal-libertà u intom il-ġurnalisti ma titkellmu xejn fuq dawn l-affarijiet. You challenge nobody u għaxiex? Għax għall-flus! Għall-flus! Mhux int, mhux int. Għax inti ġurnalista, skużani. Mhux qed inkun aggressiv miegħek, inqas mal-ġurnalisti. Għax jiena naħseb intom għandkom moħħ u ruħ u taħsbu. Imma l-poplu tagħna, min ħa jitkellem favurih? Min? Min sa jqum u jitkellem favurih? Mhux għalhekk, narġa' ntenni, l-Unjon, the citizens are no longer on our side, iċ-ċittadini ma għadhomx iktar mela tal-Unjoni Ewropea llum. Ta' min spiċċat? Ta' min irid jieħodha għall-gwerra għall-flus? U aħna xi ddivinizzajna r-reġina u allura kulħadd jemmen il-kelma? Spiċċajna qegħdin nagħmlu kampanja elettorali qisha photo qisha fashion show? Ritratti biss u ħsieb, istaqsu fuq il-ħsieb! Iggriljawhom lill-kandidati bħalma qed tagħmel lili, nirringrazzjak. Jien nixtieq niltaqa' xi darba sitt ġurnalisti u jgħiduli l-mistoqsijiet bir-raġun kollu li staqsejtni int. Mela le, sitt ġurnalisti, mhux xejn, ħadd ma jkun irid ikellmek. Dal-pajjiż, għalhekk jiena jogħġobni Rocco Buttiglione, il għaliex tkun taf feqqgħet miegħu. U l-bniedem ta' prinċipju fid-dinja jiswa mitt qlu deheb, ma' min hu fluwid ma jiswa xejn. Għax min hu fluwid jieħdok fejn mhux fejn trid int, fejn irid hu. U jien ma rridx Unjoni Ewropea li tieħu lill-poplu Ewropew u l-poplu Malti fejn trid hi. U aħna għandna bżonn ikollna bidu ta' bidla politika ġdida, alternanza, biex il-verità toħroġ. Nirrispettaw il-verità, ma nirrispettaw il xulxin ukoll, eh. Fl-aħħar mill-aħħar dak li tfisser ugwaljanza li nemmen fiha jien. Mhux li nkunu l-istess, għax issa sirna nfissruha all the same, l-istess. Le, ugwaljanza tfisser rispett għad-diversità. Jiena u Marianna naħsbuha differenti, kapaċi imma nieħdu kafè flimkien minkejja li naħsbuha differenti. Imma mhux għax naħsbuha differenti rridu neliminaw lil xulxin, hekk spiċċajna f'dan il-pajjiż. Mela ħbieb tiegħi mhux ta' b'xejn, jien favur il-ħajja li qegħdin nikkalpestaw, jien favur il-familja li qegħdin nikkalpestaw. karta meta tmur tirreġistra tat-tifla lanqas il-missier u l-omm għad hemm miktub Marjanna. Illum fil-karta tat-twelid u ċ-ċertifikat tat-twelid il-kelma missier u omm neħħejnija f'Malta. Illum tara il-persuna li welldet lanqas kapaċi ngħidulha omm. Il-persuna li welldet u jien kburi li fuq dik il-liġi kont ivvutajt kontra. Ara kif kissirnija l-familja, kissirnija moralment, soċjalment, legalment, finanzjarjament, għax illum iż-żgħażagħ lanqas għandhom biex jixtru d-dar għal għada, sewwa, u ambjentalment, lanqas għandna fejn ngħixu, mhux ta' b'xejn iż-żgħażagħ ftit 'il bogħod minn hawn l-università, tliet terz taż-żgħażagħ ta' nistħu ngħidu li aħna Maltin! Huwa għal dawk qed niddedika dil-kampanja elettorali, mhux għal Edwin Vassallo biex dak li qed nibdih jien, jekk Alla jrid, jaqblu, ikunu huma, għandi fiduċja f'numru ta' żgħażagħ li kapaċi jkomplu huma u jagħtu lura din il-ħajja, din il-ħajja, dak hu l-valur tal-ħajja lil dan il-pajjiż, lil dal-poplu.